Sgennych chi'n byd gwell i wneud na gwylio eitemau fel hyn ar y we? Nagos? O, oh, trist. Joc. da ni'n gwneud eitem arall fan hyn ar gyfer YouTube uned 5. Be da ni'n mynd i wneud? Achos bod pencampwriaeth Miss World yn cael ei gynnal yn China fory. Dwi'n gwybod. Mae gennym ni bencampwriaeth yn hun, a da ni di alw fo yn Miss uned 5. Wow. Clyfar, clyfar iawn, clyfar iawn. Be fydd yn digwydd? Tri ymgeisydd fan hyn yn rhoi rhesymau pam y ddylen nhw ennill Miss Uned 5. Wedyn, mi fyddan nhw yn cerdded ar hyd y carped glas, yn dangos eu stwff, a mi fydd y beirniaid yn rhoi sgôr allan o ddeg iddyn nhw am eu perfformiad. Felly gawn ni plîs groesawu'r beirniaid. Ie, dwi yma gyda'r beirniaid fan hyn. Yn gyntaf, mae 'da ni Rhidian. Pentwr.
Meical.
A Mathew Glyn. Diogel!
Heb wastraffu mwy o amser felly, ymlaen â ni efo'r gystadleuaeth. Felly gawn ni uh, groesawu, os gwelwch yn dda, ymgeisydd rhif un, be di'r enw di? Chardonnay di'r enw i. Chardonnay!
Oh. Edrych yn hyfryd os ga i ddeud. Be di'r rheswm felly, pam ddylech chdi ennill Miss Uned 5? Wel, dwi eisiau safio'r anifeiliaid i gyd yn y byd, a wrth gwrs, he dros y byd. Heddwch a safio anifeiliaid. Da iawn chdi, chwarae teg. Wel, ffwrah chdi, dangosa dy stwff ar y carped glas! Waw!
Wel, gadewch i ni weld beth oedd y beirniaid yn meddwl o Chardonnay fan'na. I ddechrau, Rhydian?
Ie, da iawn i ddechre, da iawn i ddechre. Be' gindai weud yw chwech. Chwech?

yn eitha llym os ga i ddeud. Ond mlaen â ni at yr ail ymgeisydd. Helo a chroeso, be' 'di d'enw di? Enw fi 'di Champagne.
Champagne!
A yy licio'r wisg, rhyw fath o thema euraidd anifeilaidd? Licio fo lot. Be' 'di dy reswm di ta? Dwi isio addysg i bob plentyn yn y byd. Ie. Ac wrth gwrs heddwch dros y byd. Heddwch dros y byd! O waw!
Waw!
Ar y wres, ar y wres. Iawn.

Dim y gwana swn i'm yn feddwl. Ha ha haia! Be' 'di dy enw di? Stela. Ho!
Stela!
Stela! Dwi'n licio dy lais difn rhywiol di, Stela. Diolch. A dwi hefyd yn licio'r blew iach ar dy wyneb. Neis. Be' 'di dy reswm di felly? Yym cyfartaledd i blant ag wrth gwrs heddwch dros y byd. Heddwch dros y byd. Oce ma'r ma' ma' wnna 'di yy cymyd lot o amser i chi baratoi dwi'n siŵr. Reit! Dangosodd y stwff ar y carped glas.
Felly, dyna oedd ein cystadleuaeth ola ni. Stella. Yy Rhidian, dy sgôr di plîs a dy farn di. Mae'n hawdd, mae'n hawdd.
Deg. Stella. Deg!
Meical? Oedd Stella'n hyderus iawn. Deg. Deg!
A Math? Pinsiwch fi, dwi'n meddwl fy mod yn breuddwydio. Nid y peth mwya common fi 'roed 'di gweld ond yn blwmin agos. Deg allan o ddeg! Waw!
Betsi yn bell ar y flaen, yr enillydd gyda 30 o bwyntie marciau llawn. Stella!
Stella, John Glyfr a Heather, ochr, ochr i chi. Dyna chdi dy goron. Marcia llawn gan y beirniad fanna, sut wyt ti'n teimlo? Wel, na. Nath yy Rhydian ddeu bo' chdi'n hawdd, dwi'm yn siŵr iawn be' ma' hynna'n feddwl. Na, dim o gwbwl.
Ti'm yn hapus efo hwnna? Na.
Ond yy pob lwc efo Heddwch i'r Byd sy'n mynd i fod yn brysur iawn dwi'n meddwl. Yndw tad. Diolch. Llongyfarchiadau mawr!
A dyna ni, enillydd Miss Ineddfing!